די פראגראם קומט צו אייך אלע וואך שוין איבער צוויי יאר צענדליג מיטוואך אוונט פון האלב אכט ביז האלב ניין דאס הייסט זיבן דרייסיג ביז אכט דרייסיג אין אוונט. דא וועט איר הערן אלץ אויף אידיש, אינטערוויוען מיט קינסטלער, געלערנטע, שרייבער, געזעלשאפטליכע טוער און אלערליי געסט. דא וועט איר הערן מוזיק למשל אידישע פאלקס מוזיק, טעאטער מוזיק, חזנות,

און איך עס איז געווען זעהר זעהר א גרויסער כבוד וואס ער האט זיך אנגעשלאסן מיט אונז אויף אונזער פראגראם דאס אידישע קול אין די פריער צוויי טויזנט יארן. עס וועלן פרעזענטירן צוגאבן דוד בראון, לאה שפורער לעוויט, דובה רעסלער, עס וועט אגב רעדן פאר דובה דוד בראון, שלום בענפעלד און מישא חזן, מיר וועלן אויך הערן אויסצוגן פון יוסף'ס אויפטריטן אויפן אידישן קול, ווי אויך אויסצוגן פון יוסף'ס אינטערוויו וואס עס האט געמאכט אהרן לאנסקי, דער גרינדער און פרעזידענט פונעם אידישן ביכער צענטער, וואס ער האט געמאכט מיט אים א זייער זייער אן אינטערעסאנטער אינטערוויו פארן וועקסלער פונדאציע אין יאר צוויי טויזנט דרײַצן.

אז עס עס זאל ארויסגיין א זשורנאל אויף אידיש. יוסף איז געבליבן געטריי דער סאוועטיש אידישער ליטעראטור וואס אפטמאל האבן מענטשן זי אוועקגעמאכט מיט דער האנט, אבער ער האט געוואוסט אז אין אט דער ליטעראטור געפינען זיך גרויסע און וויכטיגע ארבעטן

נו, וועלט-באַרימט ווייס איך נישט, אָבער באַרימט צווישן אונדז, דאָס ווייס איך יאָ, יוסף לאַכמאַן, אַ זעלטענער מענטש, גלײַכצײַטיק אַ מענטש פֿון אַן אַנדער וועלט און אַפֿילו פֿון אַן אַנדער דור, אָבער דאָך אַקטיוו און באַליבט אין אונזער וועלט דא אין אידישן באסטאן. יוסף מיר וועלן אייך אייביג געדענקען. כבוד זיין אנדענק.
און ווי אלע ווייסן האט יוסף זייער גוט געקענט און ליב געהאט די סאוועטישע אידישע שרייבער, אסאך פון זיי האט סטאלין אומגעבראכט דעם צוועלפטן אויגוסט יאר נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק, און יוסף האט קיינמאל נישט פארגעסן זיי צו געדענקען, און ספעציעל אויף אונזער פראגראם. און הערט יעצט אן אויסצוג פון א פראגראם אין סטודיאו ווען ער האט ווי אין דעם קליפ זיי געדענקט. און נאכדעם וועט איר הערן אן אויסצוג פון זיין אינטערוויו פאר דער וועקסלער בעל פה געשיכטע פראיעקט, אן אינטערוויו מיט אהרן לאנסקי. אין וועלכן ער רעדט יעצט וועגן דעם טאטן זיינעם. און אגב פאר ווייטערדיגע אינפארמאציע און צו זען דעם גאנצן ווידיאו וואס איז גאר אינטערעסאנט און שפרודלדיג און מיט ווידיאו אויך און זייער גוטן קלאנג קען מען זיך ווענדן צום וועבזייטל פון אידיש בוק סענטער, jiddish book center.

אין צוועלעפטן אויגוסט נײַנצן צוויי און פֿופֿציק. אזוי ווי ס'איז א יארצייט א יוביליער, וויל איך אנרופן אין סדר ווי אזוי זיי זענען פארגעשטעלט געווארן און אויסצוטיילן די נעמען פון די דרײַצן דערשאסענע אידישע פירער.

איך ווייס אז נו איך בין איבערצייגט אז פאר די זעכציג יאר האבן שוין נישט איין מאל און נישט צוויי מאל נאר זעכציג מאל דורכגעפירט אזכרות אין צוזאמהאנג מיט די גע'שחט'ענע אידישע קולטור תורה. איך וואלט נאר געוואלט דערמאנען אייך פארוואס האט מען זיי באשולדיגט און וואס איז געווען זייער חטא. זיי האבן באשולדיגט אין דריי פארברעכנס, פארשטייט זיך פארברעכנס אין גענזן פיסלעך. ערשטנס אין שפיאנאזש פאר אמעריקע און אנדערע קאפיטאליסטישע לענדער, צווייטנס זייער שטרעבונג צו שאפן א אידישע רעפובליק אין אלבאינסל קרים און אפגעבן דאס אלבאינסל אמעריקע, און די דריטע בורזשואזע נאציאנאליזם. נו פארשטייט זיך די ערשטע צוויי באשולדיגונגען האבן זיי אפגעווארפן ווייל וואס פאר שפיאנאזש וואס פאר פלעגן זיי איבערגעבן סודות פאר אויסלאנד זיי פלעגן איבערגעבן קיין אויסלאנד ארטיקלען וואס האבן זיך געדרוקט אין די סאוועטישע צייטונגען. און דארט האבן זיי געדרוקט אין אזא אזא פאבריק איז אזא א איד געווארן א שמוגלער און האט געמאכט אזויפיל און אזויפיל הויזן פאר די מיליטער לייט. נו, די צווייטנס וועגן וועגן דעם וואס האבן געוואלט אפטיילן די צהל בינדזל פון קרים פון סאוועטן איז לחלוטין א גנז. לאזאווסקי האט אויפן געריכט געזאגט ווער די צוויי פּאַרשױנען, מיכאָס און איציק פֿעפֿער, װעלן אָפּנעמען בײַם סאָװעטן-פֿאַרבאַנד דאָס האַלב אינדזל און אַװעקגעבן אַמעריקע. איר לאַכט פֿון איר? װאָס טוט זי? װאָס איז שײך די דריטע פֿאַרברעכן, װאָס אין בורזשואַזן נאַציאָנאַליזם האָבן אײניקע פֿון זײ, בערגעלסאָן, קװיטקאָ, כמעט מסכים געווען. יא האבן זיי געזאגט, פארשטייט זיך אויב דער קאמף קעגן אסימיליאציע הייסט אידישע נאציאנאליזם, זעמער געווען אידישע נאציאנאליסטן. נו, און זיי האבן געמיינט און געטראכט אז פארשטייט זיך פאר אזא פארברעכן וועטן זיי ניט שטרענג משפטן. אָט דאָס זענען געווען די פאַרברעכן זייערע. וואָס האָט ער געטאָן אַלס פּרנסה? אוי, מיין טאַטע האָט איבערגעלעבט אַ טראַגיש לעבן. ער איז געווען פאַר דער רעוואָלוציע אַ לערער פון העברעיש, נישט קיין מלמד, וועלטליכע ביאַליק, פלוג, די אַלטע פּאָעטן.

צו אים פלעגן קומען תלמידים אין תפיסה, האט מען אריינגעזעצט דעם אידן, און מיין טאטע איז געבליבן אן ארבעט, נישט קיין שניידער, נישט קיין שוסטער, ווי האט ער איבערגעלעבט פונעם ניינצטן יאר ביזן פיר און צוואנציגסטן ווייס איך נישט,

און ער איז געווארן א קאלווירטניק, א קאלכאזניק, און געארבעט אויף דער ערד, א פשוטער ארבעטער געווארן. און איך זאג דאך אז ער האט געבענקט נאכן העברעישן ווארט, זאגט ער, יוסקע, זעץ זיך מיט מיר אוועק אויף א האלבע שעה, אויף א שעה, וועל איך אויסלערנען אזא שפראך! חסד! נא, יוסף האט געוואלט שפילן פוטבאל, נאר דערפאר איז ער געבליבן א שונא פון דער סאוועט מאכט. ער האט זיין גאנץ שטעטל האט געוואוסט זיין ווערטל. די סאוועטן מאכט האט ער גערופן די סאוועטן באמאכט. זייט מיר מוחל. און ס ס ס ר, ס ס ס ר האט ער געזאגט, ס'איז נישט געווען.

און איך בין געבליבן, האט איינער פון זיי. איז עס געווען סכנות'דיג צו מאכן שבת, צו מאכן א קידוש'ל, צו מאכן א. ניין, אינדערהיים קיינער האט זיך נישט אריינגעמישט, אין קיינעם שטעטל נישט, יא מען האט געקענט מאכן, עס איז געווען עטליכע שירן. ס'איז געווען א שניידערישע שול ביי אונז, געווען א אנדערע שול פאר אינטעליגענטן, און מיין טאטע איז געווען ווייסט וואס א חסיד, א חסיד פון עפעס א שטעטל יאמפל, יאמפל דאך, יאמפלער חתן, איז געווען א קליינער קליינער שול, נאר איך געדענק. איך פלעג אמאל גיין מיט אים אין שול אריין, און פלעג פרעגן האט ער גוט געקענט העברעיש, פלעג אויפן גאנצן קול יי מוהט רבי ד לייב בן יוסף מפטיר, באמת א פלעג ארויסקומען לערנען פון די הפטורה, געווען א מחיה. כמעט אלע שבת ווייל צווישן זיין חברה צו זיין קאמפאניע איז געווען איינער וואס האט ווי מען זאגט געבאקען די קליינע אויסערלעך געווען.
שלום עליכם, שלום עליכם, איך הייס לאה לעוויט און איך בין א אידישע לערערין און אן איבערזעצערין, און איבעראל ליבהאבער פון אלעס אלעס וואס איז אידיש, און איך בין דא צו רעדן אביסל וועגן יוסף לאכמענד עליו השלום, און ווי וואס איך האב זיך ווי אזוי איך האב זיך באקענט מיט אים, און ווי אזוי מיר האבן געהאלטן א פריינטשאפט עטליכע צוואנציג יאר, און אזוי וועל איך רעדן, מיט יוסף'ן האב איך זיך באקענט ווי איך האב געזאגט מיט אן עטליכע צוואנציג יאר צוריק ווען איך בין געקומען אין קאווענענט האוז ווי ער האט געוואוינט און איך בין געקומען האלטן א אידישע קלאס ווייל ס'איז געווען א גרויסער רוסישער עולם וואס האבן נישט געקענט יידיש אבער געקענט אביסל אבער געוואלט זיך לערנען מער אבער הערן א יידיש ווארט און ס'איז געווען אינטערעסאנט ווייל פונקט איז געווען יוסף איז דארט געווען און כ'האב באלד דערזען אז דאס איז א איד וואס ער דארף זיך נישט לערנען ער וואלט געקענט מיך לערנען יידיש אבער ער האט מיר צוגעהאלפן מיט דעם לערעריי ווייל ס'איז געווען א פארט א רוסישער עולם, און אזוי האבן מיר צוזאמען געלערנט אפאר וואכן, ס'איז געווען נישט א לאנגע צייט, און איך געדענק אפילו נישט גאנץ גענוי ווען ס'איז געווען אז מיר האבן אנגעהויבן צוזאמען ארבעטן אויף איבערזעצונג, איך מיין ס'איז געווען ווען איך האב געהאט א בריוו, מענטשן, מ'האט זיך דערוואוסט אז איך קען אידיש פלעגט מען מיר ברענגען בריוו, ס'רוב האנט שריפט, און געבעטן איך זאל איבערזעצן. און האנט שריפט איז האנט שריפט, און ס'איז קיינמאל נישט קלאר, אמאל אביסל מער קלאר אביסל ערגער, און דאס איז געווען, איך האב ערהאלטן איין בריוו און ס'איז מיר געווען אוממעגליך, ס'איז געווען אַזאַ פֿאַרצוקטע שפּראַך מיט די דריידלעך און לאָפּעטקעס, אַז ס'איז מיר גע ס'האָט מיר אויסגעזען ווי הינערישע שריפֿט, הינערישע פֿיס. האָב איך עס געוויזן יוספֿן, און ער האָט עס געגעבן אַ קוק און איבערגעקוקט נאָכאַמאָל, און ס'האָט נישט געדויערט לאַנג, האָט ער עס פֿאָרגעלייענט אויף א ריכטיגן אידיש. אבי ער האט עס געלייענט אויף א ריכטיגן אידיש האב איך עס געקענט איבערזעצן אויף ענגליש, דאס איז נישט געווען קיין גרויסע ארבעט. און אזוי האבן מיר אנגעהויבן צוזאמען איבערזעצן וואו ס'איז ווען ס'איז מיר אריינגעקומען בריוו די ארבעט. און אפשר מיט א צען יאר צוריק האָט שלום בײנפֿעלד מיך אָנגעקלונגען און דערצײלט װעגן, ס'איז דאָ אַ פֿאָרשערין און זי שרײַבט אַ בוך און ס'איז זי האָט אַ פּאָר הונדערט בריװ איבערצוזעצן. האָב איך זיך מיט איר געטראָפֿן. זי איז געװען אַ פֿאָרשערין פֿון ייִדישע געשיכטע אין פֿראַנקרײַך און זי האט געארבעט פאר אמעריקען יוניווערסיטי אין וואשינגטאן די סי, און זי האט געוואלט מאכן א ארבעט וועגן דאס לעבן פון אן אנדערע אידישע פארשער און היסטאריקער, שייקע שייקאווסקי, און זושע שייקאווסקי, שייקע האט מען אים גערופן. און זי האט מיר געוויזען די בריוו און כ'האב באלד געזען אז דאס איז נישט פאר מיר אזא האנטשריפט, האב איך עס געוויזען יוסף'ן און נישט צו חידוש'ן זיך האט ער ווי אלעמאל גענומען און מיט א מיט א שפעקטאקל צו פארגרעסערען א גלאז צו פארגרעסערען האט ער זיך אוועק געזעצט און אריין געלייגט קאפ און צייט און ארבעט און און געכאפט ווי זאג פלעגט ער זאגען ער האט ער האט עס דעם שלאס ער האט געכאפט דעם שלאס און אבי ער האט געכאפט דעם שלאס פון דער האנטשריפט און געזעהן אז דאס אז דער פארצוקט פארצוקטער בית און דער פארצוקטע דאס פארצוקטע מ' איז ווי אזוי וואס עס איז האבן מיר אזוי אין א. ס'האט געדויערט אפט מ'האט גענומען אפשר א אנדערהאלבן יאר, זענען מיר געזעסן צוויי מאל אין דער וואך א פאר שעה, און מיר פלעגן זיך חכמ'ען און וויצלען אז מיר מעגן זיך אפהאלטן, נעמען א טעפעלע קאווע און דער באלעבאס וועט נישט יאגען און מ'עט ערלויבען, מיר מעגן נאך עסען און. אינה, זיין פרוי, האט אלעמאל צוגעשיקט א טעלער קעז מיט ברויט און איגעקיס און אזוי און קאווע, האבן מיר אזוי פארבראכט א יעדן וואך, צוויי מאל אין דער וואך, עטליכע שעה און געמאכט און איבערגעזעצט די פאר הונדערט בריוו וואס דר. שייקאווסקי האט געשריבען צו אן אנדערען פארשער און היסטאריקער אין י ו, אלי' טשעריקאווער, וואס איז געווען א גרויסער שרייבער און א גרויסער היסטאריקער, און די בריוו האט שייקי געשריבען מיינסטענס אין דער אין דער צווייטער וועלט מלחמה פון נײַן און דרײַסיק ביז פֿינף און פֿערציק און שפעטער אנדערע בריוו און ס'איז געווען גאר גאר אינטערעסאנט און פון די בריוו האט ליסא לעף געמאכט אן אויסגעווענטליך שיין בוך וועגען דאס לעבען און זיין פארשונג און דאס בוך האט שפעטער, דאס בוך האט מען געדרוקט, איז ארויסגעגעבען אין כ'מיין אין צוואנציג דרייצען צו פון צוואנציג פערצען, און דאס אין די לעצטע דריי פיר יאר, און ס'האט שוין ערהאלטען פרעמיעס, גרויסע פרעמיעס, און יוסף און איך האבען זיך זייער געפרייט אז אונזער ארבעט האט צוגעגעבען, ס'איז געווען כמעט דער פונדערמענט

און אוודאי איז אונזער ארבעט איז געווארן פון דער ארבעט א גרויסע א טייערע טייערע פריינטשאפט, און פאר מיר איז עס געווען גאר גאר א מהי', יוסף איז געווען פאר מיר כ'זאג אמאל עפעס צווישן א פאטער און א פעטער. און א פריינט, און ס'איז איך ס'איז שווער אויסצודרוקען ווי טייער ער איז געווארען און ווי ביי מיר און ווי וויכטיג אין מיין לעבען, און ס'איז געווען א געלעגענהייט און כ'האב זיך זייער אסאך פון אים געלערענט, ער האט איז אלעמאל געווען א מענטש מיט א שמייכעל און מיט אן אויג צו דער צוקונפט און אריין צו נעמען דעם גוטן טאג און צו זיין צופרידן מיטן שיינעם וועטער און א חכמה און א גוטן ביסן און ס'איז געווען פשוט א מחיה א מחיה מיט אים צו פארברענגען און איך בין אלעמאל געגאנגען צו אים אין קאווענענט האוז און ווייל איך האב אלערגיס צו קעץ האב איך קיינמאל נישט געקענט זיין ביי אים אין דער דירה, האב איך זיך זעלטן ווען געטראפן מיט איהם, חוץ אין לאבי און אזוי ווייטער, אבער ווען איך בין געזעסן וואו איך זאל נישט זיין, בין נישט געזעסן מיט יוסף'ן, איז. ווער ס'האט נישט דורך געגאנגען דעם זאל האט געהאט א ווארט צו זאגען און יוסף האט זיך געקענט יעדען איינעם און האט אלעמאל געהאט א ווארט צו דעם און און ס'איז יעדער איינער האט זיך געפרייט אַז מע האָט אים דערזען. אַזױ איז דאָס געװען. ער האָט געבראַכט. ער איז אַרײַנגעקומען אין אַ צימער און געבראַכט פֿרײד, װוּ סע זאָל נישט זײַן. און דאָס איז ער געװען פֿון אָנהײב ביז צום סוף, ביז צו דער לעצטער מינוט. און ער האָט איבערגעלאָזט אױף מיר. בה אלע גוטע זאכען און ס'איז געווען א כבוד, א כבוד מיט אים צו ארבעטען און א מחיה מיט אים צו רעדען. און וועט מיר זייער אויספעלען, וועט מיר זייער אויספעלען אין די קומענדיגע מאנאטען און יארען. און דאס דאס דאס איז דאס געווען, און גאט צו דאנקען אז ער האט ער האט געלעבט א גוט לעבען און. א לאנג לעבען און גאט זיי דאנקען האט זיך ער איז געווען כמעט געזונט ביז ביז צום סוף און ער וועט אונז אלע אויסוועלען דאס איז דאס.
This is WUNR Brookline. טייערע צוהערערס צום אידישן קול, דא רעדט דוד בראון אז אונזער חבר יוסף לאכמאן האט אונז אויף אייביג פארלאזן אין פריערדיגן חודש האט אונז געטאן א קלעם ביים הארצן. ווער ס'האט אים געקענט ווייס אז דאס איז געווען פון די ווארעמסטע צוגעלאזנסטע מענטשן וואס עס קען איינעם אמאל אויסקומען צו באגעגענען. אזוינע פערשוינען זענען אוצרות און וואס קלערן אז ווייטער וועט מען מיט אים זיך ניט זעהן, ניט קארעספאדירן, ניט כאפן א שמועס, ניט טרעפן אויף א היימישער צי א עפענטליכער אונטערנעמונג, ניט לייענען עפעס זיינס אין פארווערטס צי אין אן אנדער פובליקאציע, ניט הערן אים מער אויף די כוואליעס פון דער א פראגראם, דאס האט ארויסגערופן א טרויער, אן אנטוישונג אינעם לעבן, אינעם לעבן פון אונז די וואס לעבן אים איבער און זענען פארוואלט, פאריאסעמט. נאר יוסף אליין מיט זיינע זעקס און ניינציג יאר איז גארניט געווען קיין אנטוישטער. איך האב אים געקענט פון זינט א מערך נײַנצן דרײַ און נײַנציק צו פֿיר און נײַנציק א קיימעלאן הייסט עס פון צוויי יאר צענדליג מיט א סמיטשיק און שטענדיג האט ער געשפרודלט מיט אפטימיזם הארציגקייט חברישקייט זיינע באסטאנער יארן זענען זיך א מערך צונויפגעפאלן מיט מיינע און ס'איז געווען א נחת צו זען ווי א פענסיאנער, א נייער אימיגראנט פון רוסלאנד וואס קומט אן אזש אין די אזויגערופענע גאלדענע יארן, לעבט אויף און כאפט אן דאס לעבן און רוהט ניט. קומט, גייט, שרייבט, רעדט, חבר'ט זיך, לערנט, לערנט אליין און לערנט אויך מיט יענעם, די שענסטע מתנה האט אים געטאן מאיר דוד מיטן פארבעטן יוסף'ן מיט ארום צען יאר צוריק צו זיין א מיט אנפירער פון אידישן קול. יוסף איז געווען דער געטרייעסטער צוהערער זאלט איר וויסן זיין שטענדיג זיך אפגערופן אויף די פראגראמען מאמענטן נאך זייער טראנסמיסיע אָט ווי דאָס וואָלט געווען זיינס אַ קינד, וואָס ער גייט הערן זיין פּיאַנע אויפֿטריט און וויל סיי בענטשן, סיי מוטיקן מיט קאָנסטרוקטיווער קריטיק און סיי אַליין קלייבן נחת. איך זאָג, אַז יוספֿן האָט געפֿעלט וואָסער-ניט-איז אַנטוישונג, ווייל איך ווייס עס גלייך פֿון זיין מויל. געטראפן זיך מיט אים צום לעצטן מאל אין יאנואר אז מיר זענען פאראבלט געווארן פריער דאס יאר מיט דער פטירה פון חת י סגל, אונזער אנדערן מיט-אנפירער פון דער דאזיגער ראדיא פראגראם. אונזערע צוויי אוצרות פון פאר-מלחמה'דיגן אידיש דא ביי דער פראגראם זענען פון אונז אוועק אין איין צייט, הייסט עס. איך ציטיר א דערמאנונג פון יוסף'ס טאכטער זינא לאם וואס זי האט געטיילט מיט רוסיש לייענערס אין אן אינטערנעץ בולעטין. יוסף פלעגט זיך וויצלען אז קיין געזונט פראבלעמען האט ער ניט, די פראבלעמען זענען דעם דאקטער'ס. דאס כאראקטערירט זיין אפטימיסטישן מהות. יוסף האט דעמאלט אין יאנואר אויסגעדריקט ווי גוט אים איז בכלל, בפרט אין אמעריקע און אין זיין באליבטן באסטן, און ווי גוט ס'איז ווייטער צו לעבן און זיך עלטערן אבי מ'האט וואס צו לייענען, מיט וועמען צו רעדן, וואס צו הערן און גוטע פריינט און משפחה. לאמיר דערמאנען אין דעם שייכות זיין נאנטן חבר מישא חאזין, די טייערע דאמען זיינע די פרוי אינה די טאָכטער זינאַ און דאָס אייניקל אַנאַ. צוהערן זיך צום מאירס פּראָגראַם איז געווען ביי יוזיפֿן הייליק אַזוי ווי ביי אַ פֿרומען ייִדן שבת היטן. ער פֿלעגט זיך טרעפֿן בחבֿרותא, קען מען זאָגן, לערנען ייִדיש מיט קלעזמער קלאַרנעטיסטקע דאָבע רעסלער און אַרבעטן אויף איבערזעץ-פּראָיעקטן מיט לאה שפּאָרער-לעוויט.

זיין לעבנסלענגליכע ליבשאפט פון ליטעראטור און לידער אליין האט ער געוואלט זיין אן אקטיאר, צום גליק האט זיין טאטע נישט דערלויבט, און האט אפילו געהאט א געלעגנהייט דאס צו טון דא אין באסטן אויף ענגליש אין א שפיל פארגעזעצט פון באנקער היל קאמיוניטי קאלעדזש. איך געדענק זיין פרייד ווען מען האט אים געשענקט. א קאמפלעט צוויי בענדער אידישע פאעזיע געשריבן אין אמעריקע, די מחברים זייענדינג פריער נישט געווען באקאנט אין רוסלאנד צוליב דער סאוועטישער רעזשים. עס איז געווען אזוי ווי יוסף וואלט געווען אנטדעקט א נייע שיינע וועלט. ער האט כסדר געזאגט, איך בין א מענטש פון קאמפראמיס, דאס איז ווי אזוי, דאכט זיך מיר, ער האט איבערגעלעבט אסאך טראגעדיעס און אנטוישונגען. די מארד פון זיין באליבטן טאטן אין סאמע אנהייב פון דער מלחמה, אנטיסעמיטיזם וואס האט אים נאכגעפאלגט זיין גאנץ לעבן אין רוסלאנד, דאס נישט קענען לעבן אין ארץ ישראל, איך מיין אז זיין זוניגער אויסקוק איז א טייל פון זיין קומט פון זיין איבערלעבן מיט זיין מאמע שיינדל ווען זיין אייגענע מאמע איז נפטר געווארן ווען יוסף איז נאך געווען א אייפעלע האט דיע פרוי אים געהאדעוועט א דריי יאר ביז זיין טאטע האט אויפס ניי חתונה געהאט די פרוי האט יוסף אזוי ליב געהאט אז זי האט אים נישט געוואלט אומקערן דעם טאטן. יוסף האט זי אויך שיין געדעקט, צום גליק האט זי איבערגעלעבט דעם חורבן. יוסף'ס גרייטקייט צו וויסן אז מענטשן זענען פשוט מענטשן און אז מען דארף נישט האבן קיין פאראיבל צו זיי, דאס איז א הויפט סיבה פארוואס ער האט געהאט אזויפיל פריינט און באקאנטע. נחמן איז געווען עפעס א כח פון דער נאטור, ער האט בארייכערט אלע וואס האבן אים געקענט. ער וועט מיר און אונז אלעמען שטארק אויספעלן. עס גלייבט זיך ניט אז מיר וועלן שוין קיינמאל ניט באגעגענען זיך מיט יאסל לאכמאן. א חודש צוריק, כמעט מערער ווי א חודש, עטליכע טעג, איז ער. האט אונז איבערגעלאזט דא אויף דער ערד. יוסל לאכמאן איז געווען א זעלטענער מענטש, ער איז געווען ניט נאר א גוטער פריינד פון איטליכן, ניט נאר געגעבן הילף יעדן איינעם ווער ס'האט געזען איז געווען לעבן אים און האט געבעטן וועגן הילף, יוסל לאכמאן איז געווען א וויסנשאפטליכער, א גרויסער וויסנשאפטליכער עקאנאמיסט, א פראפעסאר אין דער וויסנשאפט, ער איז געווען א ווייסער פון אידיש, א זיי מין אידישיסט, וואס אן אנדערן האב איך דא אין באסטאן ניט געקענט ווי יוסל לאכמאן. ער האט געלערנט אין א. אידישער שול און
זיין פאטער איז געווען א לערער פון היברו, פון עברית, העברעיש, יוסל האט שטארק איבערגעלעבט וואס ער האט ניט אויסגעלערנט העברעיש ביי זיין פאטער דערפאר וואס ס'איז געווען פארביטן אין. ראטן-פארבאנד אין סאוויעט יוניאן. דער פאטער זיינער איז געווען א לערער פון העברעיש ביז אין די רעוואלוציע. אפטער די נאכדעם נאך די רעוואלוציע איז דער פאטער האט געארבעט אין א קאלכאז און ער איז. געווען ניט קיין ליבהאָבער פֿון דער סאָוועטישער מאַכט. סאָוועט מאַכט האָט ער אָנגערופֿן סאָוועט באַמאַכט. נו, מע האָט מורא געהאָט, אַז ס'וועט אים עפּעס, נו, קאַלע מאַכן. נאָר ער איז, דאַנקען גאָט, אַזוי צו זאָגן, געבליבן, געבליבן לעבן און מע האָט אים ניט אַרעסטירט. נאָר יאָסל האָט זיך שטאַרק געוווּנדערט, ווען ער איז געווען א קינד נאך אין זיבן און דרייסיגסטן יאר, דאס איז געווען א יאר פונעם גרויסן טעראר, איז אין זיבן און דרייסיגסטן יאר אין דעם שטעטל דונאיעוויץ, א קליין אידיש שטעטל, איז האט מען ארעסטירט זעקס מענטשן, אסאך צייט לעיטער, שפעטער, האט יאסל דערוויסט זיך אז מען האט געשיקט א פלאן קיין דונאיעוויץ, מען דארף ארעסטירן זעקס מענטשן. געשעפט, איז אויפן אנדערן טאג האט מען ארעסטירט די זעקס מענטשן, און ס'זענען געווען זעקס זייער גוטע מענטשן, איינער איז געווען א פארטיזאן אין דער מלחמה, דער אנדערער איז געווען אמאל א מיטגליד פונעם בונד פון דער אידישער קאמוניסטישער פארטיי. דער דריטער איז געווען עפעס א בוכגאלטער וואס האט דערציילט א אנעקדאט, נו, אזוינע מענטשן האט מען ארעסטירט, אבסאלוטלי ניט קיין שולדיגע מענטשן. יאסל האט איבערגעלעבט דעם טעראר, און זיין פאטער איז געבליבן לעבן, נאר דער פאטער, דערנאך דעם האבן אים דערהרגעט די נאציסטן ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די גרויסע מלחמה, די צווייטע וועלט מלחמה. יאסל האט געלערנט אין מאסקווע, געווארן א געלערנטער מענטש, נאר מיט אידיש האט ער זיך שטענדיג פארנעמען, און ער איז געווען אפילו א שטיקל פאעט, ער האט איבערגעזעצט אסאך אינטערעסאנטע זאכן, לידער,

גיט אַ קוק װוי סע קלינגט אויף ייִדיש, ס'טרײַבט אַ שטורעם װאָלקנס גרויע, קנוילן שניי עס טראָגט דער ווינט, וי אַ חיה נעמט ער װויען און ס'וויינט זיך װי אַ קינד. יאָסל האָט דאָ שוין אין באָסטאָן געשריבן אַרטיקלען אויף ייִדיש וועגן פֿאָרווערטס. ער האָט איבערגעגעבן ייִדיש װי אַ לערער אין

ווען יוסל האט ארגאניזירט די ארגאניזאציע, דאס איז געווען די ערשטע ארגאניזאציע אין מאסאטשוסעטס, ס'האט געהייסן אמעריקען אנטיפאשיסטישע אסאציאציע פון אימיגראנטן, רוסיש רעדנדיגע אימיגראנטן, דערנאך דעם אין אנדערע סטעיט. האבן זיך אויך ארגאניזירט אזעלכע אסאציאציעס, און יאסל האט ארגאניזירט דא אין באסטאן א קאנגרעס פון מערער סטעיט, פון כמעט פון אל אמעריקע, און ער האט איינגעלאדענט אלי וויזעל צו רעדן וועגן דער ארגאניזאציע, און אלי וויזעל איז געקומען, און ער האט געפרעגט אויף וואסערע לענגוויטש זאל איך רעדן שפראך זאל איך רעדן וועגן איך? אויף אידיש צו אויף ענגליש? אויף אידיש האבן געזאגט די מעינסטייל מענטשן, און וויזעל האט גערעדט אויף אידיש, און לאכמאן איז געבליבן אזוי ווי א פריינט מיט וויזעל און זיי ווען זיי באגעגענען זיך האבן זיי שטענדיג גערעדט אויף אידיש, אויף אידיש, די גאליציאנען אידיש, אזוי אז. עס איז געווען א וואונדערבארער מענטש און מיר וועלן אים געדענקען, מיר וועלן אים געדענקען און ניט פארגעסן.
די לעצטע אויסצוגן וועלן מיר הערן פון אינטערוויו נאכאמאל פונעם ארעל היסטארי אינטערוויו וואס אהרן לאנסקי פונעם אידיש. בוק סענטער און וועקסלער ארעל היסטארי פראיעקט האט געמאכט מיט יוסף לאכמאן אין יאר צוויי טויזנט דרײַצן, און אין דעם אויסצוג רעדט יוסף וועגן דער גרויליכער געשיכטע פונעם טאטן וואס איז אויך א קיצער פון אסאך סאוועטישע אידן, ער איז על פי נס געראטעוועט פון סטאלינ'ס טעראר אין יאר נײַנצן הונדערט זעקס און דרײַסיק און דאן איז ער געפאלן ביי די ביי די דייטשישע מערדער. און דאן אביסל פרייליכער איז געווען א רונדע טיש ביי אונז אין סטודיאו, יוסף האט ביי אונז גערעדט נאכאמאל אין רונדע טיש ווען מיר האבן גערעדט וועגן דעם צוועלפטן אוגוסט צוויי און פֿופֿציק און ער האט גערעדט מיט מיר און ביי דעם יונגען דעמאלט הארווארד סטודענט ארלה ווישוואנאט און ביי דער אידישער פראפעסאר עלקע קעלמען אויף דער ראדיא און סטודיאו וועגן דאס און יענץ און מיר וועלן ענדיגן מיט דעם. איך וויל באדאנקען די באטייליגטע דוד בראון, לאה שפורער לעוויט, דב ברסלר, שלום ביינפעלד, מישא חזן, און א דאנק וועקסלער פונדאציע, און א דאנק יוסף לאכמאן פאר אלץ וואס ער האט געטון פאר אונז, זאל ער זיין א גוטער בעטער, זאל ער האבן א ליכטיגן גן עדן און קאוויד זיין אנדענק. א דאנק די ליבע צוהערער פארן הערן. א גוטע נאכט. איר ווייסט וואס איז די זיבן דרייסיגסטע יאר? האט מען אראפ געלאזט א דירעקטיוו אין אונזער שטעטל אז מען דארף געפונען זעקס זוהן פונעם סאוועטן פארבאנד. נישט פינף און נישט זיבן, זעקס הונדערט. זעקס הונדערט דארף מען געפינען.
כ'פארשטיי נישט.
פארוואס? נו, ס'איז געווען אזא דירעקטיוו. אין קגב ביי אונז אין געפאל זענען אויך געזעסן אידן. זענען זיי געזעצן א גאנצע נאכט ביז אינדערפרי דארף מען האבן דעם רשימה, זענען זיי געגאנגען א גאנצע נאכט זענען זיי געזעצן, וואס טוט מען? ס'אן עבירה, זיי ווייסן דאך, און מיר האבן צו מוהר ג דאך שפעטער האבן מיר זיך, אז מיין טאטן קען ווייל ער איז געווען א אנטי סאוועט, און זיי האבן אויסגעקליבן. זעקס, מיינע מקורב, די מאן, די מאן, די מאן פון די רייזקע וואס פלעגט געזינגען אין די אפערעטע, און און די בוכגאלטער פון אונזער קאלכאז, א זעקס און צוואנציגסטן האט זיך גערערט און זיי פארפאלן געווארן אין דעם ערליכן.

ווייזט אויס די ארבעטער פון די גפ א ווייזט אויס אז זיי האבן אויך געוואוסט ווער מיין טאטע איז, ער איז געווען זייער א חשוב'ער מענטש און מען האט אים זייער ליב געהאט און זיי האבן אים דורכגעלאזט דורכגעלאזט מיט גאט'ס הילף, נו און מען האט אים נאכגעגעבן פֿינף יאר צו לעבן אין צוויי און פֿערציקסטן יאר זענען געקומען די דייטשן און און ער איז נישט אויסגעפארן סיבות זענען געווען עטליכע. איין סיבה איז געווען צו פארן, ער האט נישט געהאט קיין פערד, ער האט נישט געהאט קיין וואגן, נישט קיין מאשין, פארשטייט זיך וואס פאר מאשין, און צווייטנס האט ער געמיינט אז אלע ווייסן דאך אז עס. אנטי סאוועטשיק, אלע ווייסן דאך אז עס איז נישט קיין קאמוניסט, אז עס איז ווען די דייטשן טשעפען, און דריטנס אפשר איז געווען דאס דאס ערשטע נישט די דריטן, אין אכצן יאר ווען די דייטשן האבן אקופירט אוקריינע איז ביי אונז אין שטעטל געשטאנען א גארניזאן, און אין אונזער שטוב איז געווען עפעס א שטאב פון דעם גארניזאן געלעבט עטליכע מאן און ווען זענען זיי אנטלאפן די דייטשן וואס האבן זיי אויסגעטריבן האבן זיי איבערגעלאזט דעם טאטן א קאסטן מיט זייף איר שטעלט זיך פאר און אכצן יאר זייף.

נאר די מאכט, ימח שמו וזכרו, די מאכט האט נישט מאכט האט געדארפט שרייען אידן אנטלויפט, אידן אנטלויפט, ניין! און מאכן עפעס וואגאנען, מאכן מאשינען, ארויספירן די אידן פון דארט, אז דאס איז נישט געווען, אז דאס איז נישט געווען. און אין צוויי און פֿערצן יאר איז געווען א גרויסע טראגעדיע ביי אונז איז געווען אז א מיין אונטער דער שטאט וואס מען פלעגט באקומען פון דארט פאספאריטן צו עפעס. אזוי נישט טיף נאר גאריזאנטאל, און מען האט צונויף גענומען די אידן פון דעם שטעטל און נאך פון אנדערע שטעטלעך וואס זענען געקומען און לעבעדיגערהייט אריין געטריבן אים און אויפגעריסן דעם אריינגאנג און ווען כ'בין געווען אין פֿינף און פֿערציק יאר בין געקומען בין געקומען אויף די ארט איז איינער די שכנים דארט זאגט ער זיי שיער נישט אראפ פונעם זינען א וואך צייט האט גע'אטעמט די שאכט.
אה, יוסף, נאך איין פראגע, איר זייט ארויס פון רוסלאנד ווען? אין ניינציג? אין איין און ניינציג. איין און ניינציג. צו האט מען געמאכט איידער איר זייט אוועקגעפארן טרויער אקאדעמיעס נאך דעם צוועלפטן אוגוסט?
ניין. איך געדענק אז כ'בין דאס ערשטע מאל געקומען קיין אמעריקע, גוט? דאס ערשטע מאל געקומען אין אמעריקע אין ניין און אכציגסטן יאר, בין איך געווען אין פארווערטס.

האט נישט געמאכט קיין אקאדעמיק און ווער גענז האט געטענה'ט מיר וועלן נישט זיך אויפגעבן אויף פראוואקאציעס אט אזוי יא איז געווען די זאך און איך געדענק נישט איך בין אוועק געפארן נײַן און נײַנציק יאר קיין איין עפענטליכע אקאדעמיע וועגן די דער מארדישע שרייבער ס'איז נישט געווען און ביז די לעצטע יארן מען פלעגט דרוקן

א דאנק אראלע.
יאפ, אט אט וועלן מיר הערן פון עלקע קעלמאנען וואס וועט אונז דערציילן אביסל וועגן דעם יארצייט אוונט לכבוד די אויסגעקוילעטע סאוועטישע אידישע שרייבער. עלקע, איר קענט מיך הערן? יא יא יא, א דאנק. גוטן אוונט.
גוטן אוונט.
איך וויל פארבעטן אלע צוהערערס פון אידישן קול פראגראם. אויף א השכרה אווענט אין באסטאנער ארבעטער רינג וואס וועט פארקומען דעם זונטאג דאס הייסט דעם צוועלפטן אוגוסט אכט אזייגער אין אווענט אין ארבעטער רינג בנין דער אדרעס זיבעצן צוויי און זעכציק ביקען גאס אין ברוקליין דאס איז לעבן ראג קארי ראוד.

מערקט אפ די ארבעטערין אזא אוונט נישט צום ערשטן מאל, א. דאס איז אמת, יא. איז יוסף קען דערציילן מער וועגן דעם, נאר אין מיין צייט האבן מיר שוין געמאכט עטליכע מאל דעם א טרויער אוונט, אן אנדענק אוונט לכבוד די דערהארגעטע אידישע שרייבער פון סאוועטן פארבאנד.

גוטע נאכט. א דאנק. א דאנק עלקע וואס לערנט אידיש אין ברענדייס אוניווערסיטעט און פירט אן מיט די אידישן קאמיטעט ביים ארבעטער רינג. נו חברה מיר האבן געמאכט אונזער מיר האבן געטאן אונזער ארבעט לכבוד דעם טרויער טאג דעם צוועלפטן אוגוסט זעכציק יאר.
גוט צו פארברענגען אינאיינעם. גוט צו פארברענגען אינאיינעם, יא. נו, אויף שמחות. אויף שמחות, בעסער אויף שמחות. שמחות אמן. בעסער אויף שמחות. איז גוט, לאמיר זיך זען ביי דעם טרויער טאג און נאכדעם בעסער אויף שמחות. איך באדאנק אייך עלקען, אהרעלע, יוסף, און אייך ליבע צוהערער פארן הערן זיך צו. זייט מיט אונז נאכאמאל פארן.